Mae llongyfarchiadau anferthol i'r ddau ohonoch chi, nid yn unig am y pêl droed, ond am yr hyn ddigwyddodd ym Mhafiliwn yr Eisteddfod ddoe, achos alla i ddim cofio sawl enghraifft o bobl yn codi ar eu traed gyda'i gilydd er mwyn annerch mawredd y rheini sy ar y llwyfan. Sut brofiad oedd hynna? Ia, oedd o'n anhygoel, wrth gwrs, i ni'n dau, dwi'n meddwl, o ran, um, ti'n bod, dyda ni'n mynd gwybod be ddisgwyl, oedd o'n, oedd o'n wych, wrth gwrs, bod ni wedi cael y cyfle i, i wedi cael y derbyniad yna ac uh, yr ymateb yna. Ac uh, yn dangos mewn gwirionedd gymaint mae yr Euros wedi olygu i bobl Cymru ac uh, wrth gwrs rei efallai ddim wedi cael y cyfle i, i ddiolch ac yn y blaen yn wedi cael cyfle yr wythnos yma felly oedd e'n neis gweld y pafiliwn uh, dan ei sang ac uh, A pawb mor gefnogol.
Ac yn amlwg, mae'r hyn i chi wedi wneud o ran yr iaith wedi bod yn arbennig iawn, ond dofe, hynny'n cael ei gydnabod ddoe, ac o ti'n siarad, dim darn o bapur yn dy law di, a'r cyfan yn dod yn angerddol, yn amlwg o'r galon go iawn yn llythrennol ag... Ie, yeah, dwi'n meddwl bod um, be da ni wedi gwneud fel, fel cymdeithas ac fel tîm pel droed pawb yy wedi bod yn yr un modd yym ma' bob dim wedi bod yym o'r galon yn wedi wedi gy- wedi meddwl rwbath i'r i'r tîm i bob chwaraewr i bob aelod o'r staff yym sydd wedi bod yn gysylltiedig ag yy yn yr un modd wrth gwrs yy y cefnogwyr y rhei o'dd allan yn Ffrainc ag adra yng Nghymru wrth gwrs a a thu hwnt yym dwi'n meddwl na dyna un o'r petha ma' pawb wedi wedi yy wedi sylweddoli fwy na dim byd ydi fod bob dim ma' ma'r tîm wedi bod yn ei wneud ydi fod o fod o'n genuine iawn, yym fod y perfformiadau wedi bod yn berfformiadau gonest, yr ymdrech wedi bod yn gant y cant ac wedi trio wneud yn gorau ar y cae pêl-droed ac oddi ar y cae, cae hefyd ac mae hynny wrth gwrs yn, yn ffordd mae pawb yn cyfathrebu. Yym, ac wrth gwrs hefyd yn y, yn yr un modd sut mae'r sut mae'r iaith wedi cael ei defnyddio. Mae'n mae'n rhywbeth i fod yn falch iawn ohono fo. Yym, ac yn rhywbeth da ni yn ymwybodol fod gynnon ni gyfrifoldeb gwirioneddol tuag ato fo. Ac uh, wrth gwrs da ni'n da ni mwynhau bod gynnon ni uh, yn iaith yn hynna. Ac Ian, um, dwi wedi clywed ti'n sôn hefyd am hynny, mae'n gymaint o ffys yn gallu bod am yr iaith fan hyn, rhywsut. Ac eto pan o'ch chi'n Ewrop, o dwyieithrwydd yn rhywbeth oedd yn gwbl naturiol i dimau eraill? Ie oedd ac yym nid jyst dwyieithrwydd, amlieithrwydd ti'n gwybod ac yym dwi'n credu oedd hynny wedi rhoi hyder i ni reit o'r cychwyn cyntaf. O'n i wedi mynd yna gyda'r bwriad yn amlwg y pêl-droed oedd yn cael y flaenoriaeth ond o'n i eisiau cyflwyno'n hunain fel, fel cenedl, fel pobl, fel iaith, fel diwylliant ac oedd UEFA wedi rhoi sêl bendith hynny. A wrth gwrs o pob gwlad arall yn, yn gwneud yr un peth ac oedd yna bedair gwlad ar hugain o gynnig ni lwyfan arbennig achos oeddwn ni'n gallu cyflwyno iaith a diwylliant Cymru i, i wledydd falle oeddwn ni ddim yn ymwybodol ohono fo. Ac oedd rwy'n jyst yn teimlo'n gwbl hyderus fod o'n gwbl naturiol i wneud. Um, a dyna weithiau sy'n od pe ti wedyn yn dod nôl i Gymru, fod rwy'n weithiau'n gallu defnyddio'r iaith i greu rhaniadau. Ac eto oedd bopeth o'na undod anhygoel allan yn yr, yn yr Euros sy'n ychwanegu at dy hyder di. Yym, a o- oedd o'n ddefnydd gwbl naturiol o'r o'r iaith Gymraeg a a neb yn cwestiynu dim, neb yn cwestiynu unrhyw beth ynglŷn â defnydd o'r iaith 'na hefyd yym yy pan o'n i'n mynd ati i gyflwyno dipyn bach o'n diwylliant. Dy daid oedd Lewis Valentine, un o fawrion ein cenedl ni. Os byse fe yma nawr, wyt ti'n teimlo ambell waith byse fe mor prowd o'r hyn wyt ti 'di allu cyflawni o ran yr iaith a'r diwylliant? Yym dwi siwr fydde fo dwi siwr fydde fyddai'n nhad a fydde lo- lot arall o'r teulu yym ond fy yn yn nhaid ma' ma' ma' yy lot yn o ran dy gymeriad di a a phwy wyt ti falle ar ran dy dy fagwraeth di a sut ti'n ca'l dy godi ynglŷn â'r traddodiade a a'r hanes ac yn y blaen. N- nid fo fi di neud unrhyw beth yn ymwybodol o o hynny o'n i jyst yn neud o o'dd o'n rwbeth naturiol dwi'n Gymro dwi'n Gymro Cymraeg a o'dd o'n beth beth cwbl naturiol, ond dwi'n siŵr y bydde fo wedi bod yn hynod o falch ohona i, jyst fyse fo byth 'di dychmygu bo fi 'di gallu neud o trwy bêl-droed! Dwi'm yn credu bydde fo 'di dychmygu bod y fath beth o ran hyrwyddo iaith trw- trwy un o'r campe, yym dwi'n credu oedd o'n gweld pethe'n fwy traddodiadol na hynny, ond mi fydde fo 'di bod yn falch ohona i bydde? Ac yn gyflym iawn, gwylie? Uh, mae gennau wythnos yn yr Eidal, ond fi syth nôl i'r gwaith ar ôl yr Euros i baratoi ar gyfer Moldova. Dwi'n siŵr bod yeah, mae'r gwaith, mae gwaith darparu wedi dechrau yn barod ar gyfer Moldova, a hefyd y, y, bod, y dipyn defnyddio'r Euros fel catalyst, fel fod ni'n adeiladu ar beth da ni wedi gwneud yn barod.
Wel, diolch yn fawr i chi'ch doi.
Dwi'n gwybod bod na uh, cwpl o ganodd o bobl yn disgwyl amdano chi yn yr adeilad yna tu ôl i ni nawr yn Esbydrec, pawb yn uh,